Pygamber aleýhissalamdan soraýarlar, Ýa Resulalla, aýallaryň haky näme diýip soraýarlar. Näme hak-hukugymyz bar aýallarymyzyň öňünde? Nämeleri etmeli biz aýallarymyza? Nämede biz-de aýallarymyzyň öňünde aýallarymyzy razy edip, Allahu Tagalaň ryzasyna gowşubilýäris diýende, Pygamber sallallahu aleýhi we sellem, Her aýalyň adamsynda dört sany haky bardyr diýýär. Aýal maşgalalaryň erkegiň üstünde dört sany haky bar eken. Olar nämeler? Birlenji haky, erkek aýalyň daşynyň galasydyr. Galasy bolmalydyr, goragy bolmalydyr. Ol nika gyýamyzda düşündirýär. Erkek namysynyň eýesi bolmalydyr, aýal erkegiň namysydyr diýýär. Ikilenji, Erkek adam dinine gerek bolan zatlary, yslam şerigatynda gerek bolan zatlary aýalyna öwretmeli. Ene aýalym şul zat halal zatdyr, şu işi etmelidir, şu işi taşlamaly däldir. Özüňem etmelidir, erteki gün Allahu Teala çaga ogul gyz nesip etse şularam şunuň ýaly halal zatlary öwretmelidir. Şul zatlar haram zatlardyr. Şaýat günümizde sabrmen adamlar az däl. Dünewüräk sawrmen adamlar. Onuň ol ejesiniň kakasnyň ýaly mama papa diýip sawrmenrak durmuşda öwnüp ösen bolsa, o görgüljik bilýän däldir. Sen öýlendiňmi, ojagyňy getirdiňmi, aý ene bil balaksyz eken, aý ene bi gyňaçsyz eken diýip oň üstüne gelip o görgülini ürküzmeli däl, oň terbiýesi şeýle. Oň ýasalyşy şeýle. Sen ýumşaklyk bilen gyzym diý. Oglum diý. Söý ony, ýumşaklygyna şu zat şeýledir diý-de, o ürküzmede ýumşaklyk bilen şol aýalyň tebigaty nähili edeňde şol gowy terbiýäni, gowy yslam ahlagyny kabul etmeli bolsa türkmen milliligi diýilýär. Şu türkmeniň milliligi dolulygyna ýüzde-ýüz yslamdan alýar milliligini. Şu halaly haramy nähili tebigaty gowy ýumşak aňsat kabul etjek bolsa ýaltanman şo tipde şoňa öwretmeli. Şoňa düşündirmeli şo zatlary. Ine şu zat halal zatdyr, how, şul zat haram zatdyr, şuny etmeli däldir, şuny etseň Allah Tagala şu dünýäde-de gowulygy nesip edýär, o dünýäde-de jenneti nesip edýär, bu zatlardan gaçmalydyr, bu dünýäde-de şuň netijesi gowy däl, kyýamatda-da dowzahdyr diýip halaly haramy öwretmeli. Ana erkegiň ikilenji borjy. Aýalyna Allatagalaň halal eden zadyna ýapyşmaklygy, haram eden zatlaryndan-da gaçmaklygy öwretmeli. Üçülenji, Üçülenji erkegiň aýalynyň, çagalarynyň öňündäki borjy halaldan iýdirmekdir. Erkek gazanjyny hökman halal ýol bilen gazanmalydyr. Näme üçin? Sebäbi Allatagala, Fe in Bu-da hadys, Fe innel lehme iza nebete minel harami yazubu bin nari, Her wagt ynsanyň bedenindäki et haramdan iýmitlense, kyýamatda ol eti ot bilen ýakarlar diýýär. Allah saklasyn, sen çagalaryňa haram iýdirseň, ol haram iýeniňden soňra, o iýen zadyň barýar, gana öwrülýär, gandan soň ete öwrülýär, sen daýawlanýaň. Şol haram lukmadan iýlip edilen et endamyňa ören et kyýamat gün ot bilen ýakyp ýakarlar diýipdir. Şonuň üçin we birde şu bar, ybadatyň mahiýetini etmeklik üçin, ybadatyň manysy saňa dokunmaklyk üçin, ybadaty ýerlikli edip Allany söýe-söýe O, Pygamber aleýhissalamyň isleýşi ýaly huşu bilen namaz okamaklyk üçin lukma halal hökman bolmalydyr. Eger lukmaň halal bolmasa namazyň şerbetini, namazyň süýjüsini duýup bilýän dälsiň. Dördülenji erkegiň aýallarynyň öňündäki borjy Erkek aýalyna zulum etmeli däldir, çünki aýal erkegiň elinde bir amanatdyr diýýär Pygamber aleýhissalam. Ol aýalym diýip şu türkmeniň ýaş oglanlarda bir nejis häsiýet bar. Erkeksyran bolup, çala bir zat diýdi. Çagany ýaşdan heleý başlanyp çala bir zat diýse ol it ýenjen ýaly ýenjip oo seň guluň däl ol ol seň malyň däl ol seň ýasan bir oo tagtadan ýa agaçdan bir zadyň däl ýa plasmasdan eredip guýan bir zadyň däl islän wagtyň el galdyryp pygamber aleýhissalam näme diýýär Eger, diýýär, meniň ümmetymdan bir erkek aýalyna nähak ýere el galdyrsa, biliň, şol nähak ýere urlan urgyny kyýamat gününde meň elimden otly gürzi bilen şo ümmetymden, şo erkek ümmetymy, kim aýalyny nähak ýere uran bolsa, şo aýaly üýşüp, Äliň kim? Pylanyň ogly pylany. Gel bäri. Näme üçin urdyň? Pylan zat üçin. Hakmy-hak? Nähakmy, şo urgyň garşylygyna Pygamber aleýhissalam otly gürzi bilen seň arkaňy urjak. Kyýamat gününe Pygamber aleýhissalamyň şefagatyn dilemäge aňyrda dursun. Ýa Rabbi, razy bolawer, az-owlak günäsi bar, günäsini geçewer diýmeklige aňyrda dursun. Otly gürziň baryp Pygamberimiziň elinden otly gürze uruljaklardan bolmajak boluň. Kä erkekler bar, gije çagasy aglasada, ýa ça, o çagadyr-da bir aglar, ne aýaly bilgeşlin agladyrýam, şon ýaly arz edip gelýän bar. Men ärim bilen enişe, a näme boldy? Urýar, näme üçin urýar? Gije turanda çagam aglaýar, şony agladýan, goýdur bilen ak diýip urýar diýýär. Ondanam bir gürrüň barmy o? O ça, a sen-de turda, seň çagaň dälmi ol? Sen-de köşeşdir. Sende goýy duruş. Näme kemçilik bilýäňmi çagaňy göterip hüwdäý dyşmany ýa çagaňy goýdurşmany. Biderek ýele aýalyny ursalar Allah saklasyn. Kyýamat güni öňüňizde otly gürzi bilen Resul Allah durandyr oglanlar. Gaty berip duruň. Ýadam şu o çagany ýaşdan, hileyi başdan ýany ine ýanki üçülenji borjy nämedi, ikilenji borjy nämedi? Halaly haramy öwretmeli. Ana Heleý başdan diýýän başdan halal haramy öwretmek başdan diýýän urmak diýilýän o.